Tɔ! A niŋ la ma dirigu zaa n-ti a zaŋ o dabisili ŋɔ maa ti nyɛla ninvuɣ shɛba bɛ nya n-gu chaŋ ɛɛ n-ti a di fiila n-ti a di ku chɛ ti la kaman ɛɛ waan yiya m-bala maa ni wɔlikapu ŋme. Sokam mi ni pun ŋme li shɛm maa, wɔlikapu ni ti yɛn ŋme luɣ shɛli polo bee Afirikan kapu, a yɛn nyami ka piripireeshin ka sokam ku maani shili n mi mini a dihi tabili ni ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ maa. Wɔlikapu 2026, kantrisnima ata n-yɛn ŋme li. Di nyɛla Mexico, Canada and America. Di zuɣu, yɛli pam mi kana ti niŋ America maa polo ka di nyɛla shikuru bihi shɛba bɛn chaŋ ti deei polo doya ka refuse ni bɛ ku kuna. Di zuɣu na chɛmi ka ti na be baŋli so. Di zuɣu, shɛba yɛrimi ni a bi baŋ na a yɛn bɔhi a visa nyimbɔbili Mexico bee Canada polo. Di zuɣu, zuŋɔ dabisili ŋɔ maa, m bɔri ni ti guui chaŋ Mexico. N ti nya preparation shɛli din be nimaani, ka mabiligu bɛn be nimaani wula n-nyɛ soli ka interview ka n niŋdi ŋɔ fiila ka ti yɛn di, amaa fiila ŋɔ maa ka nya ŋun doya ka wumdi ŋɔ maa ka di niŋ anfaani zaŋ zaŋ ti a. M pa shɛli a gba zaa ni di nya gɔrim a naan gu. A di bɔri a gba di bɔri ni a wum Brazil yɛtɔɣa wula n-nyɛ bɛ biɛhigu, Mexico ka wula n-nyɛ living life there, Ŋɔni ŋɔ maa zaa ti laɣim limi ni ti niŋ wula ni ti diri fiila ka a gba di di daanfaani. A yi nyɛla ninvuɣ so ŋun na bi sɔbsikiraabi nyin kpaŋ maa maa n-ka a sɔbsikira zaŋ ti YouTube chandal maa n yuli m-booni Mister President on Social Media zuŋɔ ŋɔ ti yɛn chaŋla Mexico n-ti di fiila shɛli din nyɛ gɔrim fiila, mabiligu, n-kpaŋsi daŋ

Laa nyɛli, Ah, laa oh, nyɛli. okay, okay. Eh, chaɣ ti nya nya eh, pumpɔŋɔ Dagbaŋ luɣidiriŋ polo ka a yina ka a yuli eh, salo maa kum ya maa Mister President, ti yi bɔra ni ti nya yubo ka ti ni tooi bɔla ka salo yan baŋa. Tɔ, m pɔha ka paɣa viɛnyɛliŋga eh, m puri a fulɔŋwɛsi maa zaa. Eh, nti na ya yaɣili ka n yina Yindi District, tɔ, ka yina Yi ni di suhu naani ka n yina, tɔ, n yuli nya Alex. M ba n ba yuli mi nya Jangoja nti zuɣu, eh, Jangoja Alex m-bala maa. Ok. Tɔ. Ti kanna ti mi ni kadama ba bi dɔɣa Mexico, ba dɔɣa la Dagbaŋ, Yendi District. Nya. M bɔri ni a ku piligi ma ka ti nya nya. Eh, niriba pam ti mi kadama bɛ yiɣisirila Ghana n-chaŋ ti ʒeegi Brazil. N naai n doli soli maa la hal ti kpee Mexico. N ni ŋɔ ŋuna a nyɛla visa din yiɣisi direct chaŋ ti sheegi Mexico maa bee a'a? A gba zaa daa nyɛla visa din kana ti sheegi Brazil ka naan chaŋ nimaani bee so dini ka a doli n-nyɛ a nimpolo visa wuhi n ti din kana shɛm? Tɔ! M pɔɣi ka pɔɣa n-doli kpɛma ni n daa bi deei direct visa kana Mexico n daa dila Brazil visa tɔ Ghana mi ka n yiɣisi tɔ n chaŋ ti niŋ transit Addis Ababa Ethiopia n chaŋ Brazil Saopalo tɔ n ni paai ni maa ni maa n daa ʒi soli maa ni n daa ka experience shɛli din yɛn doli soli maa. To, ka n gba daa guli leei n ni yɛn nya ma bi shɛb ka mini ba chaŋ. To, ka daa nya yino ka o gba yi ni Accra bɔbu, o gba mi Dagbani n-kul nya o. To, ti niriba ayi maa ni daa yiɣisi Brazil, dama man kul chaŋ ti da ti tiri ti, ka o bus n-kana Bolivia. To, n-ti si Bolivia maa, bɛ mi nimaani a mi sana nya ti. Ti bi mi ti ya niŋsim ti gari bi tiŋ maa ni ka bi feesi immigration wahala. Tɔ! Ka ti daa nya paɣ so ka baŋ maa leeg o ti ni leeg o n-deei ti laɣiri. Tɔ! Ŋun mi ni sɔŋ ti hali ka ti ti paai Mexico tiŋ puuni. Tɔ! Ka ti min o daa tɔrisi ka di ʒiɛm ni kaman a yi yi Mexico n-ti yɛn paai Colombia. Ŋun ni sɔŋ ka ti naan paai tɔ ka ti daa yo o, ti daa yɔri li five hundred dollars. Tɔ ka ŋun lee sɔŋ ti nti ti agent shɛba ti n-kuli yɛn kpe bɛ nuu ni haali nti paai Columbia maa, ti ni yiɣisi Bolivia maa ti daa chaŋ la di Peru, Tim kuli paai Peru loori maa ti ku yɛn sheegi o pun ŋmahi ti ni ŋɔ ti ni ŋuna o pun ŋmahi ti ni pictures n zaŋ send ti di o partner so ŋun be Bolivia maa to a yi ku sheei loori ni ŋun yɛn zaŋ a picture maa wuhi a n nya nyin m bɔŋɔ n kana ti gbaagi a nuu. N zaŋ n chaŋ o tiɣi n ti chɛ ka a suhu kɔŋ o ka a bi diri ka a di o gba lahi ŋmaagi a picha n-zaŋ sɛndi so ŋun daariti a ka a ti paag o maŋmi yɛl o ni, M, a niriba lan kɔŋko ŋɔ bɛ paai ma na, bɛni m-bɔŋɔ. Ka lan ŋmaai ka lan sɛndi lala picha maa ni n gba n-zaŋ ti di ŋun be tooni, Ɛkɔdɔ ni. A niriba, o niriba maa mi m-bɔŋɔ, o gba niriba m-bɔŋɔ, bɛ kanna. A gba yi ti yɛn paai nimaani. Ka bɛ gba lee kana nti gbaag a nuu. N lan ŋmaag a picha n-labisi ti ŋun daa zaŋ ti ka ti kpe baasi maa ti paai nimaani maa, ka o gba lan kpa o ti chaŋ nti chɛ ka ti suhu fom, ka o chɛ ka ti gbɛhi, ka o gba lan niŋ o yɛn niŋ shɛm hal ka ti ti paana dee. Kulimbia. Tɔ timpaana kulimbia ŋɔ ka bɛ leegi o ti ni soli maa ni be shɛm nyɛla kaman di bɔbu ka ti mi taba. Ti mi din timsi ka ti mi taba maa di tumi ka ti yɛn kpe yɔɣu maa ni. Di tumi ka ti zaa ka ti mali naŋgbannyini mali suɣilo. Din yɛn chɛ ka ti mi ti chandi maa ŋuna, di nyɛla mɔri yɔɣu n-nyɛ li ka ti yɛn kpe ti ni bɔri yomyom. Tɔ! Ka ŋunmaŋmaŋ zaa ti zani leei wuɣi ti, ti nya n-chani shɛm. Tiri gba ka ti chani yomyom, ka o ti ti leei binshɛɣu di yo yi zabi ti nya doli shɛb polo n-ti ti leei painkillers n-ti ti mantalaatanima n-ni chɛ ka ti bɔbi bindirigu n-niŋ ti baajinima. Di bi tu ka a chaŋ bee di bi simsi ka a ti yɛn doli soli maa ka o leei ni n yɛlisi liiganima, suunima n-ti pahi leei tirazanima maa, di bi tu ka a kpuɣi vihigu ka di galisi. A ku ku a yi kul ma jinjɛŋ maa tirinza dibaa ayi m-mali di taawura m-paai di a chibi shɛhi a ni yɛn zaŋ zooi kɔbiri naam maa di bɔri binshɛɣu. Tɔ ka ti daa kpe yɔɣu maa ni n-ti ti ni kul kpe nimaani ti daa ti ni daa chani mi ti sia di yaa maa daa garila taba shɛba daa beni bi ka yaa chandi maa polo tɔ ka ti daa mali salo ti ba bee di ni niŋ ka bi wum ma ka ti lee dɔri ka bɛ vooi nti daba ata ka ti niŋ ti yɔɣu maa ni ka yi ka lan ka paana paana maa n-chaŋ ka ti chaŋ ka buɣa ka bɛ ti deei ti paasipɔɔtinima n-sitampi ka bɔhi ti ni yina tin shɛli ka rikɔɔdi binshɛɣukam ka chɛ ka ti kpe ka bɛ lan neei ka bɛ zaŋ ti paari kampu tuu tɔ kampu tuu maa mi ka bɛ ni ti finger print ka date passport nima n bɔhi ti ni yɛn ti shɛli polo n niŋ binshɛɣu kam bim tiriti bindirigu ka ti dira tɔ ti ni daa kpe ka bɛ ni ka bɛ lan bɔhi ti ti zaŋ ti passport nim ti tiŋ ka ti niŋ din paasi maa ti ni tooi chaŋ ka ti daa lan kpe baasi nim maa yi camp maa ni n chaŋ dee Costa Rica n ti pahi Costa Rica maa ka agent maa shɛba lan kpuɣi ti n zaŋ ti chaŋ dee Nicaragua. tinkɔb paai Nicaragua ka yi jɛnti shɛbi lan kpuɣiti Nicaragua maa n-zaŋ ti kana di Honduras n-ti pahi Honduras ka bɛ shɛbi mi lan kpuɣiti n-zaŋ kpɛna di Guantamala tɔ n-ti pahi ni Guantamala ka bɛ kpuɣiti n-zaŋ ti kpɛna Mɛziku tɔ Mɛziku maa mi a yi paana ka maliri n-yɛn kpe soli maa ni daa viɛli ka bɛ ni daa chani maa ŋuna mabia maa shɛba bɛ ni daa garimi chaŋ Amatini mi n-daa tra n-daa lee n-liri yɛtɔɣa, dama n-daa di ka yaa ka yɛn tɔɣi ni paana jilli n-ni kul paani ma zi kuɣima ŋuna ni ma ni kpani kpe n-lee bɔh kpiɔŋ ma gbana. Tɔ! Gbana maa mi bɔbu shee ka bɛ lee wum ma n-di yɛn chaŋ ti yɛli shɛm ka n chaŋ ti yɛli, ka bɛ bɔhim ma ni n-biɛgu shee wula n-lee nyɛli, ya polo ka n kpɛra? Wula ka niŋ diri bindirigu ka n lee yɛli ba niŋ ka binshɛɣu n-ka n be la di palli zuɣu ka n kpɛra? M mi ka bindirigu n-dir a, n ka lee neem yɛlisi n-ka binshɛɣukam, tɔ ka bɛ ti ma gbaŋ. Tɔ gbaŋ maa mi yi ni kul zaŋ chaŋ ka bɛ wuhi bɛ ni wuhi ma shɛb nini polo ka n chaŋ. Naawuni yɛlim a, di yi kul paai goli kul kpi bɛ yɛn boli ma ni n ti ti ma lari kaman five hundred dollars.

Brazil dinwa din saha Brazil a bi zaŋ Brazil yuui n bala maa. N daa Brazil n daa zilli Brazil ka ma boli yino ka n daa n daa kpi Brazil. Ok ok ok din saha ti ku kpaɣili ni ka dama ti yɛli ni by road from Brazil zaŋ zaŋ hali ni Mexico n tahi a yi ku lihi tin shɛŋa by road maa yi malila yin yɛn kpɛ loori luɣi shɛli polo ka luɣi shɛli polo bɛni ka di nyɛ yɛn cross kom bee kom cross bi kani.

Di nya kaman yi malila kaman ti ni ni bɛ lɔra ni yɛn mi taba n-chani shɛm ŋɔ maa, yi tooi zaŋ kaman niriba ayi n-zaŋ chaŋ ka yi jɛndili maa ni. Tɔ! Shɛm mi beni, din tooi beni ka, din tooi niŋ ka ti yaa, ti zaa yaa bi nya yim, din tooi niŋ ka shɛb beni chandi maa polo, shɛb be, amaa niri, niri, shɛb bi barimi, ninvuɣ so ŋun bara, ka ti mi mi ninsalingi ŋɔ n-nyɛ o. Tɔ! Yi doli taba, ti mi ka a mali suɣulo n-ti ninvuɣ so ŋun bara maa, ka yi bi zaŋ o chani kaman yɔnyɔm, din yɛn chɛ ka di wum.

N dɔri kpɛm ma tinim bi galisi, hal tinim tinim n maŋ gba tinim bi gbalsamaŋ tinim bi galisi bi ni kama yili muni bin tooi yi ka n paai ninvuɣ pisi ninvuɣ pinaanu ninvuɣ niriba anii niriba awɔi o mini o paɣa mini o bia zaa ka bi zaa chaŋ ni ka n lan ʒiya ka mali bise bɛn nyɛ pɔbpulan maa bipala ka bi kuli mali bi zaa hal shɛli chaŋ ka m ma deei n vɔri o baa bɛ jɛŋ kuruŋ gba m be lɔɣu maa ni n chana. Ok, to pumpɔŋɔ ti labi kana ti kpɛna eh, Mexico tiŋ puuni. So Mexico di wuhiri ni ka dama a yi kpɛna din ku tu ni a niŋ shɛm kama silimiin tiŋ ŋɔ a yi kpɛna a yɛn chɛmi ti seek asylum ka lee di ti mini lee yɛli lee ka bi lee wo waha bini tu ni a yɛli yɛtɔɣa shɛŋa ka a yɛli ka bi ti a gbana. So din saha a yi be camp ni Europe ŋɔ bɛ yɛn tiri a la eh, maŋtili bilifu bilifu ka a gbɛri duu free ka bi duɣiri tiri a.

kama chira anahi bɛn bɛ tu yɛla ni bɛ wusiya maa ŋuna, bɛ a ku yɛn kpɛmmi, amaa a gba ni tooi gili m-bom tuun shɛli n-tumda ka di diri a maŋa. Hɛɛn, ka bɛ yɛn di binshɛɣu lan mali niŋ nyaɣisim nyɛla kaman maʒiku, a yi paani maʒiku ka bɛ taai a, a yɛli ka sinki a salɔŋ, bɔŋ shɛli bɛ ni yɛn taai maa, a yi yɛli ka bɛ zaŋ gbaŋ maa taai, di nyɛla Fall River n-ti paai ɛɛh. Naawuni tukpɛŋ ka o nuu bɔra dabi shɛli di pala dee di yɛn nyɛla kamani yuma anu gbaŋ bee a yi lahi yɛn chaŋmi ti renew bini din kuli zaŋ taai zuŋɔ din dahim maa. Bɛ yi taai gbaŋ maa mini zuko gbaŋ maa bɛ yi taali wula gbaŋ n-nyɛli din nyɛ bɛ yɛn sabimi pa indefinitely bee din nyɛla one year bɛ Europe ŋɔ ŋɔ ka bɛ tooi tiri one year

So ka ʒibi zaa kana kpɛ ŋɔ din ka n bɔri ni n kpɛ wula n nyɛ Mexico tuma in terms of nir ni bɛni average salary ŋun tuma ku viɛla o ni tooi deeri a la? Tɔ! Maziku a mi tɔŋa din niŋ ka shɛb beni bɛ ka la bɛ nuu bɛ ka baŋsim shɛli n-zaŋ kpa tuma polo, bɛ ni kuli ka di kuli nyɛla kaman helipɛs m-ŋɔ. Tɔ! Maziku a mi a yi kuli piri tuma kaman maandi, Satide ka a deeri yɔri. Every one week m-bala maa. Di kuli kɔŋ kaman a yi kuli, ɛhɛn, dinzuɣu a yi kuli, bɛ kuli, a yi kuli bi deeri ka di nyɛla kaman.

A ni nyari Northerners Dagbamba ni binyɛhiri ka bɛ be Mexico tiŋgbani maa puuni a paai shɛba? M paai ba pam nti ni kuli paai shɛba ti Northern Region shɛba kuli beni maa zaa nti eeh maŋmaŋmaŋ. N nya ma bipumpamba ka nya ma bidagbamba ka nya Zabaɣisi ka nya Farifirinima ka nya Dagaba nti naan paai di yi be yina ti kuli kulisi polo ka naan kpɛna Ghana maa mi bɛ gba beni ka ti zaa ni kuli be kpiɔŋ maa. hali a ku chaŋ ka wuuni ka ma bɛn yaai kaman a mabim Dagbaŋ so m-be kpe, a yɛn bɔrimi ka a kpaŋ ma m-ba o shee. Hɛɛn! Tim biɛ yini ka di nyɛla kaman wumbɔŋɔ yi kpiɔŋ Mexico ŋuna? Aai! Hali a yi ku ka laɣiri zuŋɔ ka so mali nya Dagbana. Ka a guli n yɛn ni ŋɔŋɔŋɔ, mɔmpilisi zaa bi chani, m mini ba zaa n-kul beni ka